An, lagam eni atye ka gamone ni, wan weng wawinyo gire ni co pe bedo maber, wa an bene atwero ngene ni cwara pe cikke ki gin ma nongo pwoyo en otim macalo okorine. Ento kit obed kumeno, an macalo adako, an bene onongo amyero otta. Onongo an abino bot cwara-ni, onongo an amyero otta nino en i oda. Ka gin mo cwara pe ka timone maber, an abitimo. Ci bene pe amito en oa ocit ka por ka mo, en obedo i otta kenyo, an abigwoke calo an amyero otta-ni, ci wabibedo wango kwede. Ci i ngeye kingo mo en obineno waco, Wu dako dong nikato an ape ka tiyo poca, kombedo en dong tye ka tiyone weng, an dong omyero alokke. Mego, tye tic mukene tye ma in pe iromo lokone ba. Ka dong en pe ka timo tic macalo meno-ni kono, wadok waci temo ka mukene. Aa, tic enoni weng dong ka gitino tye. Nongo an angeyo ni Young nongo otimo kit ma dano tum.
An nya kilwongo ni Adong Beatrice. An dok ki i nenona, ane awoti i coo ma tye ka weko wan ati tiyo gin amege otim-mi. An ka itwera an amito po weka.
Pien ni me acel,

Obedo dong pii ma lyet dong romo.
Lok en ma. Nyi. An ya pi Polian. Peko ma wan atye kede i loka co, co miyo acel loka mero. Laco omaro kongo ma pe tamo ni aweko dako tye i ot wa cawa apar aryo ka kweni in ineno cap cap cap tuc. Ipenyo bene ni ibedo kwer ni be pe abedo te kongo be pe abuto i ot ka ngati. In dong ibedo kwene wa cawa apar aryo. Ka angol dogi manok.
Ka jwi dugo ocon cawa acel me otyeno ento pe dong konyi o dong yo mo keken. Twara pe odug odiko? Aa ci twaka odug odiko.

Alany pa co dong tek. Iwinyo kora tutu ki ken ka bene pa pa pa pa pa. Iwanyo doggola ni laco aye tye ka dwongo kare man aturi. Aye tye ka denyo i ot. Pito dong i wi mon. Tic aco peke, laywe dikal bene peke. Ci dong itam itamo ni ka laco dong konyere oduu pe kumeno, ka larre ko dok ci tem gumme dok i ot pa ngat mukene. Aa kong dok ocito omwodo oboko kwer cen, oboko kwer ni kong itim gi labolo moni kenyo gi pii malyet. Aa wan ni kany ko dong wadong nining? Aa. Lok tye wa? Eyo. Ki kuman, co dong gubedo dong odoko calo mon. Wan aye watye ka culo lutino i gang kwan. Okay. Eh, kony mo ma konyowa bene peke. Ki man dong aneno ni mito pa co bene dong wa an keken dong okwanye i we wiya. Aneno dwokke lawot mo dok okwany dok oweko lee obed ariya aryo dok ber. Ariya ariya oku, wan amiti ni dong kita in dong konyo dul pe eni en ko dong ci bed kunu dok kong. A, atwoko bedo wek wiya ko opye manok. Ci wan ni gang kany watime nining? A, a, dong pe dong nongo amito wek dong abed labop. Pe abed labop. Ayela mo pe.
A, opwoyo matek. Opwoyo matek. Ee. Ee. Lamera? Ee, lok tye nyinga.
An ya Irene.
Ok. Mm.
Aneno ni lok kom co cwero cwinywa wan mon ma konyo pe i kom bedo. Ee. Ki ineno mon tye ka deno can i cukere nongo mon aye obedo ka weng kadi wa i gang kwan inongo mon aye tye i gang kwan. Inongo co peke, nying co bene pe inongo wa i opic, co pe ngeyo wa lok i gang kwan kiculo. Anongo co cwero cwinya ma konyo pe lok eno. Ci man dong ka watamo ni kite dong cwero cwinyi-ni, kodok ci kop ocwer cwiny ngat mukene. In dong itamo iye ni ngo? Kobo cwer cwiny ngat okene.
Eh, twero oneke ki cwer cwinye mot. Bed omot, tim jimi ma ganga weng ma amito. Iromo kwalowa mung pingo imiti pwod obed kenyo? Keri pe konyi? Keri pi konya. Keri pi konya. Nok konyi olo. Olo konya. Ok. Ober, ober. Ayo. Mm.